Merci, Här President. Dëse Weekend, dëse Samschde, wäert wahrscheinlech déi gréisste Manifestatioun sinn, déi eist Land a leschter Zäit Erlieft huet. Et gouf zwar, wuel verstan, e Consultatiounsdebat vun der Ministesch virdru matschwätzen, huet dat geheescht. Do ginn d'Meenungen awer ausenee, wéi vill datt een do wierklech konnt matschwätzen a wéi vill respektéiert ginn ass, wat matgeschwat ginn ass. An d'Pensiounsreform wäert nun emol jidderee betreffen, déi eng méi spéit, déi aner éischter. An dofir wär et fir eis wichteg, datt se D'Leit alleguerte kinnte mat iwwert hir Zukunft decidéieren, well wann déi Propose vun der Regierung sou formidabel sinn, wéi se presentéiert ginn, kinnt een dat jo och an engem Referendum validéiere loossen, well et war jo keng Partei, wou an de Wahlen kloer Positioun bezunn huet. Dat heescht, de Wieler hat nach keng Méiglechkeet, fir sech zum Ausdrock ze bréngen, wat seng Meenung derzou ass. Dofir haut meng Fro un d'Ministesch, Wäert Dir gewëllt, fir em Bierger eng Stëmm ze ginn, fir d'Demokratie liewen ze loossen an e Referendum an deem Thema ze organiséieren. Merci. Ech mengen, ech hat d'Äntwert vun der Ministesch schonn e bësse gespuert. Dofir hunn ech och eng Motioun matbruecht, wou d'Regierung opfuerdert, ier mer d'Texter schreiwen, ier mer an d'Gesetz ginn, dass d'Pensiounsreform soll iwwert e Referendum lafen an dass d'Wieler an d'Bierger am ganze Land sollen dierfe matschwätzen. Merci.
Dann géing ech d'Proposition vun, d'Motioun vun dem Här Marc Goergen zum Vott stellen. Ech maachen de Vott op. De Quorum ass erreecht, Vott par procuration. D'Resultat vum Vott ass, Jo 6, Neen 52, Abstention null. Dës Motioun ass also ofgeleent mat 52 Neen-Stëmmen géint 6 Jo-Stëmmen bei kenger Abstention. Merci, Här President. Ech war e bëssen iwwerrascht, wéi ech dat d'lescht Woch an de Medien matkritt hunn, dass Lëtzebuerg do eng Positioun geholl huet, déi de Verbraucher net wäert stäerken, mee éischter wäert schwächen a wou d'Leit eigentlech, déi eng Fluchverspéidung herno hunn, wou se net Schold dru sinn, wou se op hir Vakanz gespuert hunn, herno wäert am Reen stoe loossen, well et ass jo och den däitsche Minister, deen net mat averstane war. An d'däitsch Regierung huet jo och eng Rechnung opgestallt, dass ongeféier 60 Prozent vun de Flich herno wäerten ewechfalen, d'Entschieedegungen. Dat heescht, et ass eigentlech eppes, wat hei geholl ginn ass, géint de Client, mee éischter fir d'Fluchgesellschaften, an dofir wollt ech haut emol mat heihinner bréngen, wat d'Iwwerleeung vun der Lëtzebuerger Regierung ass, fir hei de Konsument am Ree stoen ze loossen a fir d'Fluchgesellschaften ze stäerken, well wann een deenen hir Bilanë kuckt, geet et hinnen esou gutt, mee mir sollten awer déi Leit, déi hir Vakanz gespuert hunn, net am Ree stoe loossen an déi entschiedegen, well et ass net hire Feeler, wann hir Vakanz méi spéit ufänkt oder se méi spéit heemkommen. Merci. Effektiv, jiddereen wëll dass manner Stau zu Lëtzebuerg ass an kann ee begeeschtert sinn wann esou en Observatoire geschaaft gëtt, well souguer mir hu kee Problem mam Observatoire an sech wann e Léisungen bréngt. An et ass jo och dat wat ech an der Kommissioun ëmmer gesot hunn, et ass jo nëmmen deen ee Punkt firwat mer och dergéint wäerte stëmmen an dat ass déi Daten déi erhuewe ginn. An do kann ech nach eng Kéier op d'Avisen agoen, déi esouwuel de Statsrot, d'Chambre de Commerce, d'CNPD geschriwwen hunn, well an deenen Avisë ganz kloer steet, dass dat selwecht Zil kinnt erreecht ginn, ouni dass herno mam Numm ee kinnt erkannt ginn. Well d'Rapportrice huet eppes Richteges gesot, Jiddereen heibannen, jiddereen dobaussen am Land ass betraff. wäert herno kënne getrackt ginn an et ass verzicht ginn, dat ze anonymiséieren. Dat ass a sech de Punkt, fir wat mir haut net wäerte matstëmmen. D'Idee ass gutt, fir de Stau ze léisen, mee mir hunn e massive Problem dermat, dass refuséiert gouf, déi Daten anonym ze erhiewen. De Statsrot huet Iech gesot, d'CNPD huet Iech gesot, d'Chambre de Commerce huet Iech gesot. Trotzdem huet d'Regierung sech geweigert. Elo gëtt hei eng Datenkrag erschaf, déi wahrscheinlech an anere Länner mol net méiglech wär. Hei ass eppes, dat ass déi wëllste Fantasie vun den Datenerhiewungen, wat hei geschaf gëtt. Dir verstoppt Iech hannert engem Pseudonym. Wat ass e Pseudonym? Fir dat ze erklären op net-technescher Basis, Jidderee kellt zum Beispill den Elton John. Jiddere kennt en, et ass säi Pseudonym, wou e benotzt. Jidderee fënnt en awer och automatesch erëm, dass en Dwight am richtege Liewen heescht. Dat ass dat, wat hei geschitt gëtt. Dat heescht, hei gëtt einfach Daten erhuewen, soe mer, fir beim Beispill virdrun ze bleiwen, d'Corinne fiert vun A op B, da gëtt dat am Datesaz Yuriko genannt. Herno kann deen Datesaz awer zeréckverfollegt ginn. Dat ass dat mam Pseudonym, wou Der gemeet hutt. An dat ass dee grouse Problem, wou mer hunn. Dir hutt Iech geweigert, trotz den Avisen, trotz de Commentairen an der Kommissioun, op anonym ze goen, well, dat schreift de Statsrot och, fir d'Funktioun vum Observatoire hätt et keen Ënnerscheed gemeet. Där kënnt mat deenen Daten de Flux vum Trafic genau sou moossen, ouni ze wëssen, ob et herno d'Corinne oder d'Yuriko war. An dat ass de grousse Punkt. Hei gëtt eng Datekrag erschaf, wou géint den Dateschutz ass. Mir wäerten all Bierger herno hei erfaassen, fir kënnen den Observatoire do ze speisen. Dat ass a wierklech eppes ganz Schlëmmes am Dateschutz. En plus hutt Der verpasst ze soen, wéi laang déi Date gehal dierfe ginn. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, dass en d'Leit, solle wéinst d'Recht kréien, op en Opt-out ze soen, Ech wëll net, datt déi Date mat mengem Numm erfaasst ginn, fir d'Recht ze kréien, ze läschen. Mir mussen am Dateschutz eise Bierger erëm d'Méiglechkeete ginn, well dat, wat Der do maacht, dat gëtt eng risen Datekrach mat jidderengem sengem Numm vum Land. Merci, Här Goergen. Merci, Här President. An dat, wat den Här Baum gesot huet, ass vollkomm richteg. Dat ass eng Fro vun der Froestellung herno. An dat hunn ech jo an der Motioun guer net festgeluet an och net den Zäitpunkt. Well ech si mer ganz bewosst, dass een déi Consultatiounen soll ofschléissen. Et ass och herno denkbar, dass ee géing soen, mir huelen eng Froestellung, eng Fro vun der Chambre des Salariés, vläicht zesumme mat der Chambre des Fonctionnaires, firwat net, an op där anerer Säit déi, wou d'Regierung proposéiert, fir dass awer de Wieler, mol eng Kéier matschwätze kann. Well wéi e Problem hu mer hei? Mir hunn hei e Problem, dass mer virun zwee Joer alleguerte wiele gaange sinn am Land, awer keen eng Idee dovunner hat, dass deen heiten Dossier géing kommen. Et hat keen eng Propos, wat den Här Frieden wëlles huet. Den Här Frieden huet a kengen Tëlee-Emissioune gesot, dass en d'Leit musse méi laang schaffe goen. D'Leit hate guer keng Wiel, doriwwer ofzestëmmen. Dat heescht, hei ass d'Idee, fir dass en d'Leit elo kënne matschwätzen, well ech ginn dem Här Spautz och net Recht, deen Dialog, dee fonctionnéiert net. Dir waart gëschter selwer derbäi, d'CGFP huet eng brillant Ried gehal, wou Der de Kapp gewäsch kritt hutt, well den Dialog net fonctionéiert. An ech kann Iech soen, e Samschde wäert eng Risendemonstratioun an der Stad sinn, wou och nach eng Kéier géint dogéint demonstréiert gëtt, wat Der wëlles hutt an dass deen Dialog net fonctionéiert. Dofir ass dat heiten ee Wee, wou ee kéint goen, fir d'Leit, ze froen, fir méi Demokratie ze woen a fir d'Leit mat an d'Boot ze huelen. Well wat geschitt, wann där dat dote mam Briecheisen wäert duerchsetzen? Ma da wäert d'Land weiderhi gespalt sinn a mir wäerten e Schued dervundroen als Gesellschaft, deen net méi ze reparéieren ass. An ech mengen net, dass dat d'Verantwortung vun enger csv, DP ass, fir dat wëllen an de Geschichtsbicher stoen ze hu. Merci. Sympathesch Motioun an déi Partei, wou iergend eng Kéier kënnt mat Fräibéier eemol d'Woch, wäert wahrscheinlech nach méi

Fir zeréck zum Sujet ze kommen, wat d'Nader awer hei uschwätzt, muss ech hinne leider Recht ginn, dass d'Horeca am Moment vill Problemer huet. An ech mengen och net, dass wann d'TVA géing erofgesat ginn, dat direkt e Präisreduktioun géing féiere beim Béier, mee et géing awer vläicht den Cafetieren hëllefen. An dat ass ee vun de Punkten, wou een awer eng Kéier muss driwwer schwätzen, virun allem well mer hei zu Lëtzebuerg schonn zwee verschidden TVA-Toen hunn um Wäin. Wann en ënner 13 Prozent Alkohol huet, ass et och en aneren reduzéierten TVA-Taux par rapport zu deem aner, wat dann erëm onlogesch ass. An och dat ass europäesch méiglech. Dat heescht, wa mer op där enger Säit soen, de Wäin ass reduzéiert, wann en ënner 13 Prozent huet, wat bei gewëssene Wäiner vu Joer zu Joer dann erëm zu Problemer féiert. Ech hu mat engem geschwat, dee Pinot Noir mécht, ma grad beim Pinot Noir, dee läit ganz oft op där Grenz. Mee firwat hu mer dann zu Lëtzebuerg do zwee verschidden Taux'en beim Wäin? Well eise Wënzer d'Liewen nach eng Kéier schwéier mécht. Dat sinn awer Diskussiounen, déi ee sollt féieren an och hei Ob elo herno de Béier soll dräi, véierzéng oder siwwenzéng hunn, ass a sech net d'Essenz vun deem, wat een enke misst diskutéieren. Et misst een diskutéieren, wéi kënne mer dee wichtege Secteur, an ech menge jiddereen ass Client do, wéi kann een dee wichtege Secteur hei am Land schützen. Dat ass och dat, wat mer lescht Kéier hei an der Heure d'actualité beschloss hunn. D'adr huet déi dote Méiglechkeet bruet. Mir sinn net derfir, mir sinn awer och net dergéint, mä mir sinn awer derfir, dass eppes muss geschéien, dofir wäerte mer eis awer haut heibäi enthalen. Mee et misst een awer eng Kéier diskutéieren, virun allem dat wat ech gesot hunn, et ginn déi verschidden Tauxen elo schonn. A beim Béier ginn ech Iech vläicht net Recht, mee bei de Wënzer, do misste mer awer eppes maachen, wann déi zwee Tauxe schonn do sinn, dass mer awer do eng Kéier fir Kloerheet suergen. Merci. Effektiv, dat ass e flotte Projet, wou een am Gemengerot ugefaangen huet, dann herno an der Chamber hei kënne matzestëmmen. A fir eis als Gemengerot huet dat Ganzt Ugefaange wéi deemools de Käerjenger Schäfferoter Bourgemeeschter eis bei sech invitéiert hat a ganz transparent dee ganze Projet erkläert huet an eis och esou erkläert huet, datt mer als Péitenger gesot hunn, ah dat doten, dat mécht direkt Sënn, soudatt mer als Péitenger och gesot hunn, mir gi mat op deen dote Wee. Jo, et ass och eng wichteg Kräizung, déi elo do wäert mat gereegelt ginn. An den Här Wolter huet et schonn ugekënnegt, et ginn och Awunner, déi wäerte vu Péiteng op Käerjeng iwwerwiesselen, well nun emol eng Residenz do stoung, déi d'Strooss schonn Richtung Käerjeng War awer d'Residenz nach zu Péiteng war, wat weist, wéi wichteg eigentlech dës Ännerunge sinn. Et sinn och aner Beispiller dran, wou een hätt kéinte soen, dass verschidde Leit zu Péiteng gewunnt hunn, hir Gare awer zu Käerjeng war, hir Wisen hannendrun, soudass deementspriechend dat heiten eppes ganz Sënnvolles ass, wat effektiv deemools nach de Buergermeeschter Melina mam Här Wolter ausgehandelt huet an elo den Här Halsdorf dann finaliséiert huet. Zwee Ex-Inneministeren hunn dat hei du zum Finale bruet. Effektiv war och nach en aneren Dossier mat dran, dee bësse méi däreg ass. Dat ass déi Geschicht mam Policebüro. Do war eigentlech am Ufank e Projet, an dee gouf och schonn hei an der Chamber oft kommentéiert, dass D'Idee woar fir d'Cegedis, Police, alles tëschent Péiteng a Lénger, do wou déi Tennisterrainen sinn awer déi aner Säit, ze leeën. Leider konnt deemols mam Entreprënner net verhandelt gi fir dass de Präis akzeptabel wär, soudass dee Projet net zustane koum. Wat awer gutt war, well deemools d'Finanzministesch net egal wéi e Präis wollt bezuelen. Mee et ginn awer elo nei Léisungen an den Innenminister wäert sécherlech herno nach eng Kéier op déi Fro agoen, soudass och do op deenen Terrainen direkt nieft dem Tennis wäert en neie Policebüro entstoen, wat immens wichteg ass fir béid Gemengen an wa sollt d'Plaz duergoen, och nach den CGDIS, well dat immens wichteg ass an eist CGDIS-Gebai, dat zwar grouss ass, awer an Tëschenzäit och an Jore kënnt. Dat heiten ass eng gutt Ännerung an och wéi eis véier Piraten zu Péiteng wäerte mir et och haut matstëmmen. Merci, Här President. Merci, Här Minister, virun allem, wat Der zum Schluss gesot hutt iwwert d'Ausbildung an de private Betriber an herno d'Fonction publique, déi e bëssen awer an enger deloyaler Konkurrenz stinn. Do gouf et jo e puer Diskussiounen, dass virun allem, wa Betriber Awer Zäit a Geld investéieren, fir Leit auszebilden, an herno d'Gemengen, de Staat, déi einfach mol ofwerben, ähnlech wéi beim Fussball, ob een net sollt higoen an Zukunft déi Ausbildung verknäppen mat enger Entschiedegung, wou de Betrib dann och géing kréien, fir déi Zäit, wou en ausgebilt huet. Ass do nach eppes am Gespréich? Wäert do eppes kommen? Dat ass, well Dir elo nach eng Kéier ugeschwat hat. Merci.
Natierlech muss een och. wann ee wëll um digitale Liewen deelhuelen, den Internetzougang hunn. An dat ass ee vun de Problemer, dee mir gesinn, datt d'Präisser, fir datt een iwwerhaapt am Internet surfe kann, de Leit awer ëmmer méi dervulafen, wann ee vergläicht, wéi déi an de Jore gestige sinn, sief et um Mobilen, wéi och doheem. Dofir hunn ech och haut eng Motioun matbruecht, an dat wäert keen iwwerraschen, fir free Wifi duerch d'Land, fir datt een d'Leit, mir schwätzen alleguerte vun deem Digitalen, och kënnen e fräien Zougang dozou kréien. Wa mer iwwert de MyGuichet schwätzen, däerfe mer net déi Feeler maachen, wéi d'Banken et gemeet hunn, dass en d'Leit herno gezwonge sinn, op digital Weeër ze goen an dann awer kee méi ufannen, well et ginn nu emol Leit, déi kënnen den digitale Wee net goen. An do kommen ech op déi Diskussioun zeréck vum LuxTrust. Jo, dass. Vläicht haut am Digitale méi sécher, wann een déi App huet, woubäi een dat nach ëmmer kann a Fro stellen. Mee alleguerten déi Leit, déi de Smartphone net hunn oder déi aner Méiglechkeeten net hunn, déi traueren nach ëmmer deem alen Tocken no. An dat ass ee vun de Problemer, wou mer eigentlech méi Leit an engem gewëssenen Alter verschreckt hu wéi se mat u Bord ze huele wa mer eng Digitaliséierung wëllen. Mee da kommt, mir ginn hin a mir soen, wann s de eng Solaranlag hues, da kriss de e garantéierten Mindestpräis, dee variabele, well ech weess, deen aner gëtt et jo, Mee dass mer awer op d'mannst do soen, ech wëll keng Nimm nennen, mee Dir kennt d'Fournisseur en alleguerten, dass se do d'Leit net bei d'Bisette loossen an deementspriechend maachen. Dat ass déi eng. Déi aner ass, Dir schwätzt déi ganzen Zäite vun der Netzauslastung. Ma an deene Subsiden, wou haut och gestëmmt ginn, ass et esou, dass wann Dir en Akku, dat sinn déi Batterië wou Der kënnt doheem huelen, soe mer elo siwe Kilowatt, zéng Kilowatt, wat Der braucht, da musst Der dat an der Ufanksdemande, dat heescht alleguerten déi Leit, déi elo schonn eng Solaranlag gemeet hunn an elo vun den neien Netztariffer matkruten, déi kréien elo kee Subsid méi op deem Akku. An dofir hunn ech eng Motioun matbruecht, fir datt een och an Zukunft deen Akku, wa se elo géingen norüsten, datt een deen och nach eng Kéier subsidéiert ka kréien, well déi Leit kënnen jo net derfir, datt elo nei Netztariffer agefouert ginn, fir datt mer do den Netz och eng Kéier entlaaschten, well da kënnt Der iwwert de ganzen Dag Äre Stroum speicheren. Dat ass also ee Punkt. An dann déi drëtt Motioun, dat ass, fir eben déi Netztariffer, déi do ugekënnegt si fir Januar nach eng Kéier ze iwwerleeën, well mär Piraten sinn net der Meenung, datt de Stroum soll méi deier ginn. Mir sinn der Meenung, datt de Stroum ee vun eise wichtegsten Instrumenter géint d'Klimakris ass an datt dës Regierung, wat se amgaangen ass ze maachen mam Stroum, verantwortungslos ass. Merci. Wäert vun der Regierung eppes an déi Richtung kommen, fir datt en d'Leit kënnen déi Akkuen, Nobauen an dann hätte mer d'Netz entlaascht, mir hätten déi Käschten entlaascht a mir hätten eigentlech e gudde Kompromëss fonnt. Merci. Esou einfach ass et net. A fir dass eist Netz déi néideg Flexibilitéit a Sécherheet huet, fir zu all Moment genuch Stroum ze hunn, wäert d'Regierung nach dëst Joer eng national Späicherstrategie presentéieren. Zum Beispill kënnt en neie Subsid, deen all Proprietären, vun enger PV-Anlag hëlleft, sech och nodréiglech mat enger Batterie auszestatten. Esou ass d'Ëmklamme op Stroum, sou dass d'Ëmklamme op Stroum sech weider finanziell lount. Merci, Här President.
Virun dräi, véier Joer hate mer eng interessant Diskussioun hei iwwert d'Zären. Deemools hunn ech dat Thema entdeckt a mir hate virun engem Mount jo eng Kéier driwwer geschwat, dass mer, De Lëtzebuerger Produit musse mir attraktiv maachen an dofir ginn ech Iech Recht, dass Der op dëse Wee gitt, fir dass eist Geméis an eis Friichte vill méi attraktiv wäerte sinn. Well ee vun de Problemer, deen och de Konsument huet, ass, wann en am, ech wollt en Numm soen, wann en am Supermarché steet, dann huet der e Produit, wat vun iergendzwousch aus Südeuropa kënnt, Nordafrika oder zum Deel, wann een Spargelen hëlt, aus Südamerika, wat d'Mercosur nach méi schlëmm wäert maachen, well do sinn ech net enger Meenung mat Iech. Mee fir zeréck zum Geméis ze kommen, dass dat d'Hallschent vum Präis kascht, An dass dat ass de Problem, wou mer am Moment hunn. An dofir ass et immens richtig, dass Dir higitt an Dir gitt, jo, et si vill Milliounen, wat hei ugekënnegt ginn ass, jo, ech mengen, et gouf jo och elo e bësse kritiséiert, ech kritiséieren et net, well ech soen, mir mussen eise Baueren hëllefen, mir mussen eis Bauere stärken, well et kann och net sinn, dass eis Baueren herno mussen op anere Plaze spueren. Et geet nu emol net. Mir kënnen net sozial mathale mat anere Länner, well deenen hir Standarde vill méi déif sinn, wat net gutt ass. Dat heescht, zu Lëtzebuerg musse mer higoen an eis Regierung muss D'Bauere weiderhin ënnerstëtzen a stäerken. An dofir ass dat heiten och e richtege Schrëtt, dee gemeet gëtt. Et muss ee just herno an der Transparenz nach dru schaffen, datt, wann déi Produiten herno zwousch sinn, datt een och kloer erkennt, datt et déi Lëtzebuerger Produiten aus deenen Zäre sinn. Well wat geschitt hautzudaags? De Menu du jour gëtt zwar vläicht fir 10 Euro verkaf, Mee dir wësst awer net, wou d'Wuerzel oder d'Tomat hierkënnt. An dat ass déi Transparenz, wou een herno muss hunn, datt ee seet, och an de Restauranten, och an de Supermarchéë muss ganz kloer gekennzeechent sinn, dat doten ass e Lëtzebuerger Produit an datt dat ervirgehuewe gëtt an datt een dat en concurrence, Konkurrenz setzt mat deenen anere Produiten, déi vun immens wäit kommen. Well ech hunn ni verstanen, wéi Geméis, wat esou e wäite Wee zeréckgeluet huet, ka méi bëlleg sinn a firwat de Supermarché dat esou massiv ubitt an dann Lëtzebuerger Produiten do an d'Konkurrenz setzt. Do muss mer och eng Kéier mat der Distributioun en seriöt Wuert schwätzen, well et läit an hiren Hänn. Ech weess, si kënnen déi Produite méi bëlleg kafen, mä si mussen se net méi bëlleg kafen. Wann d'Distributioun eng Kéier géing eng Hand mat upaken an eis Baueren och stäerken, wäre mer och emol gutt ënnerwee. Dofir wäerte mir dëse Projet, dee ganz gutt ass, haut matstëmmen. Merci. Mat all deene Baueren, wou ech bis elo geschwat hu, soen, D'Banke verstinn eis net. Et kann och heiansdo am Dialog de Problem leien, mee d'Banke si selte bereet, de Bauere Betriber esou ze hëllefen, wéi se et eigentlech verdéngt hätten. An dofir ass dat, wat d'Madame Welfring hei drageschriwwen huet, fir mech immens wichteg. Well wa mer d'Bauere wëllen an Zukunft stäerken, muss mer hinnen och den Accès ginn zu de Banken an d'Banke mussen déi Kreditter esou verginn, datt de Bauer och an Zukunft kann seng Entreprise weiderhin ausbauen. Et ass awer och esou, datt wann eis Restauratioun sech verännert, et och do eenzel Chancen ginn, zum Beispill bei de Liwwerservicer. Do ginn et ganz nei Applikatiounen, déi de Virdeel hunn, datt de Restaurateur net méi muss Personal selwer astellen, bezweifelsweis d'Autoen fir finanzéieren, fir kënnen auszeliwweren, an esou och a klengen Dierfer iwwert d'Duerfgrenzen eraus ka säin Commerce bedreiwen. Dat sinn awer nach eenzel Fäll, wou am Moment do wierklech dervu profitéiere kënnen, mee dat ass awer deen digitale Wee, wou ee ka matgoen. D'Clienten si ganz ënnerschiddlech, et sinn d'Geschäftsleit an d'Touristen hei an der Stad, villäicht nach Touristen a verschiddene Regiounen duerch d'Land, an dat anert sinn éischter d'Stammclienten an enger Gemeng, déi sollen an de Café, Bistro oder Restaurant kommen an dat am beschte Reegelméisseg, jo. Wann d'Leit manner Geld am Portemonnaie hunn, ass dat sécherlech ee vun den éischte Punkte wou se spueren. Et muss een awer och do soen, wann ech bei mir an der Gemeng kucken, wéi dat sech a leschter Zäit verännert huet, wann ech d'Caféë gesinn, mengt een heiansdo et wär een éischter an engem Casino wéi an de Caféen. A virun allem d'Caféen hale sech domadden iwwer Waasser. Ob een dat elo gutt fënnt oder net, dat ass eng ganz aner Diskussioun. Mee dass awer e bemol de Café zum Casino ginn ass an net méi zu do wou ee sech eigentlech gesellschaftlech trëfft, do kann een eigentlech dat och méi kritesch bewäerten, och wann dat d'Caféë gerett huet a verschidde Cafetiere mer gesot hunn, se hätten doduercher méi Recettë wéi duerch de Béier wou se verkafen. Jo, et gëtt och manner Alkohol konsuméiert, dat ass e Fakt, dat géing d'Gesondheetsministesch freeën. Ech hunn awer och gemierkt, ech drénken säit engem Joer keen Alkohol méi, wéi Waasser deier ginn ass, fir ass awer net esou opgefall. Mee ech muss awer soen, hautzedaags, wann ee Waasser oder Soft drénkt, ass een eigentlech och am Nodeel. Dat ass iwwregens och eppes, wat mer enk an enger Petitioun haten, ech mengen, och den Här Delles deemools, deen do war, fir d'Waasser, zumindest d'Waasser an de Restauranten e bësse méi bëlleg oder gratis ze kréien, wéi och ëmmer. Ech mengen, do ass och nach eppes, wat. nozehuelen ass. Jo, Personalkäschten, Energiekäschten, ass alles schonn ugeschwat ginn. Wat d'Energie leeft de Restaurateuren och fort, virun allem déi mat de groussen Uewen, déi kommen net no. An ech hat d'lescht Kéier mat engem geschwat, deen huet mir gesot, ma ech sti méi am Büro a méi am Dossier wéi hannert dem Kachdëppen. Dat ass ee vun de ganz grousse Problemer, dass se net méi derzou kommen hir Aarbecht ze maachen, mee dass se méi mussen an de Pobeiere man. An do ass sécherlech ee Punkt wou ee muss usetzen. Virdru mat de Loyeren ass hei ugeklongen. Ech sinn net ëmmer der Meenung, dass en d'Gemenge sollen asprangen. A wann d'Gemengen asprangen, dann ass dat vläicht, wéi virdrun de Beispill Rouspert, ass dat vläicht sënnvoll, Rouspert-Mompech, ass dat vläicht sënnvoll, well Dir vläicht an am Duerf kee Café oder kee Restaurant méi hat. Mee huele mer awer elo zum Beispill meng Gemeng, an dat war déi Zäit, wéi ech nach am Gemengerot war, do krut ee. Restaurant, en plus deen a puer Restauranten am Land huet de Loyer nogelooss, well deemools ebe Krisenzäit war, während déi aner Restaurateuren net. An dat sinn eben dann déi Situatiounen, wou entstinn vun enger deloyaler Konkurrenz. Deemools sinn déi aner Restaurateuren bei mech komm an hu gesot, jo, mir léisst d'Brauerei näischt no, mee d'Gemeng huet awer dee Moment de Loyer komplett nogelooss an dat iwwer Méinten an dat war natierlech eng deloyal Konkurrenz. Do konnt deen natierlech och säin Béier seng Menuen präislech upassen an huet doduercher déi aner Restauranten e bësse rose gemeet, bis zur Bedrängnis bruet. An dofir ass dat vläicht op verschiddenen Dierfer eng gutt Léisung, mee a verschiddene Gemengen, wou awer de Commerce schonn do ass, wou d'Restaurante schonn do sinn, net ëmmer ze roden, well en eng deloyal Konkurrenz doduercher ka schafen, wou deen een dann e bëllegen oder kee Loyer bezilt, während deen aner e volle bei engem Private bezilt, dee meeschtens nach iwwerdeiert ass, virun allem wann et eng Brauerei ass. Wat mech bei d'Brauereie komme léisst, bei déi ominéis Schanklizenzen, wou ech scho sëllege Question parlementaire derzou hat an och scho virun der leschter Regierung hei ganz vill Diskussioune gefouert hunn, a wann ech mech richteg erënnere war et och deemools de Gilles Roth, deen deemools nach an der Oppositioun dee System mat kritiséiert huet, well en eigentlech onfair ass, et ass e Monopol domadder geschaf gi fir d'Brauereien, deen net korrekt ass. En plus, well se begrenzt sinn, kënnt och nach keen aneren drun. An da kommen déi ominéis exklusiv Verträg derbäi, wou Der dann och nach gezwonge sidd, fir dee beim selwechten Depositär, Brauerei, ze kafen. Dir kënnt emol net einfach bei iergend e Wënzer goen, wou Der willt, well deem säi Wäin villäicht besser ass oder besser Konditioune kritt. Nee, am Contraire, Dir musst bei deem, wou d'Brauerei Iech virschreift, Kafen. An dat ass ee vun de ganz grouse Problemer. An ech mengen, do muss mer eng Kéier am Konkurrenzrecht ganz kloer opraumen, virun allem wann et Gemenge sinn, an dat ass zu Péiteng esou gewiescht, dofir kennen ech déi Kontrakter ganz gutt, wou esouwuel de Loyer fixéieren, wéi herno, dass e feste Kontrakt muss gemeet ginn an herno natierlech dee wou loune geet, sech opreegt an do zeguer nach Klauseln drastinn, dass een esou vill Hektoliter Béier muss kafen, och wann ee se guer net brauch. An dat sinn alleguerten déi Verträg, wou d'Regierung eng Kéier misst e Rigel virschéiben, well mer hätte sécherlech och méi Caféen, déi kinnte profitabel fonctionnéieren, wa se net gezwonge wären un déi exklusiv Verträg, wa se net gezwonge wären un déi Schanklizenzen a wa mer dat eng Kéier géinge reforméieren. Merci, Här Minister. An Tëschenzäit ass d'Technik évoluéiert. Et si Batterienhiersteller, wou mer am Moment schwätze vun 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt wou ee ka lueden, mee déi schéinsten a modernsten Auto bréngen näischt wann herno d'Infrastruktur net do ass. An aner Länner hunn ugekënnegt, datt se op dee Wee ginn an déi Borne wäerte norëschten. An dofir wollt ech haut mol eng Kéier nofroen, wéi d'Lëtzebuerger Regierung hiert Konzept ass, fir datt Lëtzebuerg den Uschloss net soll verléieren, well mir sinn am Moment mam Tanktourismus ënnerwee. Ech soen ëmmer sou gäre wa mer géingen an den Energietourismus eraklammen, d'Leit iwwer an d'Vakanz fueren, dass se se hei kinnte lueden. Dofir wär et flott, wann och zu Lëtzebuerg d'Infrastruktur iwwert déi 300, 350 eraus géinge goen. An do kann ech Iech nach eppes anescht mat op de Wee ginn, wat mech ëmmer nervt, dat ass nämlech verschidden Hiersteller, wann Der den Auto luede gitt, déi schreiwen zwar 300 Kilowatt drop, Si hänken awer zwee Autoen drun, dann herno kann ee just nach 150 lueden an da si ganz vill Leit, déi an d'Vakanz fueren, déi sech herno opreegen, ob wann dass e scho moderniséiert an et och garantéiert ka ginn, dass dat wat op der Born steet och wierklech herno beim Auto als Leeschtung erauskënnt, well et ass awer schonn e bëssen truquéiert, wann een op eng 300 er Born geet an herno muss een dat splitten an huet een nach 150 Kilowatt. Merci. Merci, Här President. Et ass virun allem wichtig, dass an dësem Dossier d'Entscheedunge méi schnell kënne gefält ginn. Et muss een awer op der anerer Säit och oppassen, dass Entscheedungen, wa Sanktioune geholl ginn, och déi net liichtfäerteg geholl ginn. An dat kann ech soen aus Erfahrung vum Office social, dass mer do awer verschidden Dossieren hunn, wou mer heiansdo de Kapp rëselen, wa mer gesinn, firwat dass e Leit dann de REVIS bemol net méi kruten oder aner Hëllefen net méi kruten an dann awer wierklech am kale Ree stinn, well dat sinn all Kéiers Schicksalsschléi, wann een bemol op näischt zeréckfält. Et ass glécklecherweis awer net an all Gemeng, datt den Office social deen an allen a ënnerschiddlechen Dossieren interpretéiert, aspréngt fir deene Leit ze hëllefen, well do si Leit, déi fale komplett op Null. An dann hutt Der Är Kanner doheem sëtzen, Dir hutt Äert Haus ze bezuelen, Dir hutt eppes z'iessen, an dat ass net ëmmer ganz, soe mer emol, korrekt ofgelaf. Herno kruten déi Leit dann och Recht. An da kruten se et nobezuelt. Mee déi Iwwerbréckungsphas, wou een huet, bis dee Comité fréier déi Entscheedung getraff huet, stoung een ouni eppes do. Dofir kinnt dëst Gesetz hëllefen, dass, wann de President déi Entscheedung herno hëlt a wann dat herno gekuckt gëtt, dass et vläicht méi schnell gëtt an dass een deene Leit kinnt méi schnell erëm hëllefen. Well et gi sécherlech Leit, déi den Abus maachen. Och där Dossieren hu mer am Office social gesinn. Mee et ginn awer och där Leit, wou iergendeng Informatioun vläicht gefeelt huet oder Leit, déi emol net konnten d'Dokumenter richteg ausfëllen oder falsch Casë gesat hunn, wat och ëmmer, dat gesäit ee méi oft, an déi Leit sinn dann op Null gefall an dann huet et ze laang gedauert, bis de REVIS erëm komm ass an déi Leit, déi houngen dann op den Entscheedunge vum Office social. A wéi virdru gesot, dat ass an all Gemeng ënnerschiddlech, wéi kulant een do heiansdo ass, well ech hunn och vun anere Gemengen leider héieren, datt soubal se eng Entscheedung vum REVIS do wär, op richteg oder falsch, den Office social den Dossier quasi och zoumécht a seet, wann Der beim REVIS eng komme gelooss hutt, obwuel dat nach net bewisen ass, ee jo eng aner Meenung ass, datt een dann direkt beim Office social och duerchfält. Och dat ass eppes, wat een eng Kéier muss diskutéieren. Op där anerer Säit ass et awer och esou, datt, wann Hëllefen ausbezuelt ginn, déi net dierfen duebel ausbezuelt ginn. Dat ass nämlech och e Fall, wann Der zum Beispill, wann Der de Revis net méi kritt an déi Entscheedung steet aus, zwee, dräi Méint, wéi dat elo de Fall deelweis war, an et kritt ee vum Office social déi Zäit iwwerbréckt, An herno kritt een de Revis awer voll kompenséiert. Ass net, dass dann een quasi während déier Zäit duebel ofkasséiert huet. Dat ass e bëssen fir ze erklären wéi bei der Energieprimm, déi ech komplett ënnerstëtzen. D'Energieprimm ass och esou e Phänomen. D'Energieprimm gëtt am Ufank vum Joer ausbezuelt. Do ginn et awer dann verschidde Clienten an engem Office social, déi kommen Enn des Joers, fir dann awer déi integral Stroumrechnung bezuelt ze kréien. Dat heescht, den Ufank des Joers eppes kritt, fir d'Stroumrechnung a sech ze bezuelen. Ech weess, dass dat net duergeet fir dee ganzen Deel, mee dat ass ni op deem Energie ukomm. Och dat ass eppes, wou een eng Kéier muss driwwer diskutéieren, wann een esou Entscheedungen hëlt, ob een dat net an Zukunft ka verbesseren, och fir déi Leit ze schützen, well och do heiansdo Situatiounen sinn, wou villäicht dat Geld fir eppes anescht ofgezu ginn ass, eng Saisie oder soss iergendeppes, an dat dann herno net op der Rechnung komm ass. An beim REVIS hoffen ech, dass duerch dat neit Gesetz déi Entscheedunge vill méi schnell kënne getraff ginn. Ech weess, deen aarme President wäert herno immens vill Aarbecht hunn, mee do steet e ganze Staff herno hannendrun, mee esou dass en déi Leit wéinstens an déier Zäit net op Null falen an dass en déi Leit kënne gehollef kréien a sécherlech och déi Leit, déi frësch an de Rebis kommen, déi Entscheedung wäert vill méi schnell getraff ginn. Dofir wäerte mir Piraten och dat heite matstëmmen. Merci. Alt nees diskutéiere mer driwwer, datt de Stroum ferm méi deier ginn ass. Ob dat elo hei no 25 Strich 35 Prozent sinn, ass eigentlech deem, wou d'Geld net huet an et herno bezuele muss, zimlech egal. En hätt nämlech gären eng Hëllef. An dat Schlëmmst derbäi ass, datt en déi fest Freeën op Är Rechnungen och nach an d'Lut gaange sinn. Dat heescht, souguer wann Der doheem net kart oder d'Lut net umat, kënnt Der mol net spueren, well déi fest Freeën esou héich sinn. Mir trëppelen elo leider hei op eng Brems fir déi ganz ëmweltfrëndlech Technologien. Leit déi op eng Wärmepompel oder en Elektroauto ëmgeklomme sinn, sinn déi wou hei bestrooft ginn. Villäicht wollt d'CSV-DP déi jo och bewosst Bestrofen. Déi Netzkäschten, déi Netzkäschten, déi Netzkäschte sinn en Erbarmen. Ech kann Iech dat och kuerz erklären, Här President, mä d'Zäit just. Ma ganz einfach, andeems Dir higeet an Dir maacht de Stroum méi deier an Dir defavoriséiert déi modern Technologië wéi eng Wärmepompel oder en Elektroauto an Dir krut vun der Press virgerechent, dass den Elektroauto net méi, Favorabel ass par rapport zu engem Pëtrol, also Diesel oder Bensinn. Also hutt Der ganz kloer e Signal gesat géint déi Techniken. An, Här President, dat war 30 Sekonnen.
D'Netzkäschten, wéi se se geholl hutt, sinn e Feeler. Virun allem, an do kommen ech nach eng Kéier op d'Argument, dat ass nämlech e weidert Argument, wann Der Ären Elektroauto doheem luet, leit Der nämlech direkt iwwert Ären Netzkäschte wou Der op 3 Kilowatt gesat hutt, wat awer bei kengstem Elektroauto Wäert duer goen, ausser dir loosst en 3 Deeg stoe fir eng Kéier opzelueden. An déi Netzkäschte vun 11 Cent sinn e Feeler gewiescht an déi hätten net sollte kommen. Mir haten iwwregens eng Léisung proposéiert an der leschter Diskussioun hei, dat war, datt d'Akkuen och elo e Subsid solle kréien, well d'Akkuen hunn e Subsid, wann Der se mat der Solaranlag matbestellt. Wann Der se awer elo nobestellt, well jo elo de Stroum an d'Lut gaangen ass, hutt Der kee Subsid. An ech hoffen, datt den Här Minister, dat an Zukunft wäert berécksiichtegen an och d'Akkuen elo nodréiglech, wann ee se willt abauen, engem Subsid versäit, wéi dat bei der Anlag de Fall gewiescht wär. An dat anert ass e Risiko, wou Der agitt, e politesche Risiko. Mir hunn et elo hei vum adr héieren, ech hat mer zwar d'Notiz den AfD opgeschriwwen, well déi an Däitschland dat Argument benotzt hunn, den adr huet et haut och benotzt, datt et eng Relatioun wär tëscht Russland, Ukrain an esou weider, fir datt een d'Stroumpräisser Géing an d'Luut. Deen ass iwwregens e ganz geféierleche Mix wou Populiste benotzen, an dat huet an Däitschland leider fonctionnéiert. Do ass de Stroumpräis och, dat ginn ech zou, méi héich an d'Luut gaangen, wéi dat zu Lëtzebuerg de Fall ass, mee et huet awer fonctionnéiert, dass d'Populiste genau dat benotzt hunn an enger Relatioun hiergestallt hunn, déi net stëmmt mat Russland an Ukrain. An dat ass e ganz geféierleche Mix, an do sollte mer politesch och drop oppassen, dass zu Lëtzebuerg d'Stroumpräisser net an d'Luut ginn, well mer hunn elo gemierkt, dass den adr genau déi selwecht Klack Bruecht huet. Fir eis Piraten ass et och ganz kloer, wa mer e Präisdeckel maachen, datt dat soll si fir den normale Stot. Ech weess, do waren elo Reportagen no der LSAP-Pressekonferenz, war nach e Reportage vun Iech vu 25.000 Kilowatt. Also, ech verstinn net, wéi ee 25.000 Kilowatt als Privatmann ka verbrauchen. Mir Piraten, Dir sidd do vläicht anerer Meenung als LSAP, soe ganz kloer, do ass Stopp! Mir hunn ëmmer hei gesot, eng Piscine, Sauna, wat net nach alles, soll net finanzéiert ginn. Mir hunn deemools schonn déi 25.000 zum Deel als ze héich ugesinn an eisen Diskussiounen. Lo sidd Där komm mat deene 25.000, dee soll och nach gehollef kréien. Dat gesi mir net esou. Also wa gehollef soll ginn, dann an engem Deckel vun deene 25.000, dee schonn, ze héich ass. D'Stroumnetz ass eng wichteg Infrastruktur an ech hu vollst Verständnis dofir, datt Der den Ausbau wëllt finanzéieren. Et muss een awer do éierlecherweis och soen, datt Creos schonn De Staat als mat gréissten Aktionär huet net direkt, mee iwwert Encevo hutt Der a sech dat gréisste Matsproocherecht. Dat heescht, et ass och eng politesch Méiglechkeet, en Hiewel do, fir ze soen, dat Netz gëtt esou ausgebaut, wéi et soll sinn, ouni de Bierger weiderhin ze belaaschten. Och wann déi iwwer verschidden SA-Firme gedeelt ass, wär awer déi Méiglechkeet do, well dat an enger staatlecher Hand ass. Jo, et mussen elo schnell Léisungen hier, well, ech hunn et virdu bei der Motioun gesot, beim Office social landen ëmmer méi Dossiere vu Leit, déi hir Rechnung leider net bezuele kënnen. An dofir wär et wichteg, dass deene Leit elo schnell gehollef gëtt. A mir wëllen net jidderee forcéieren, deen an déi Problemer kënnt, fir herno musse bei en Office social ze goen. Mee kommt, mir maachen e korrekte Präisdeckel, fir de Leit elo ze hëllefen. Merci. Also d'Iesswueren ass méi wéi Geld an et ass dat Wichtegst, wat mer am Liewen hunn. Ech sinn och frou, dass mer haut eng Diskussioun kënne féieren, déi e bësse méi roueg ass an e bësse méi souverän, wéi dat virun zwee, dräi Joer vläicht hei de Fall war, wéi mer an d'Chamber komm sinn a Protester virun der Dier waren, wa mer iwwer Agriculture geschwat hunn oder Stiwwelen laanscht d'Stroosse stoungen. Ech fannen, dass déi nei Regierung do eng gutt Aarbecht mécht an dass mer och mam Christophe Hansen elo gutt opgestallt sinn. Elo muss just nach geliwwert gi vun deem, wat d'Madame Hansen an den Här Hansen bis elo an de Riede versprach hunn. Vun eis aus geet de Respekt un alleguerten d'Baueren, déi et op sech geholl hunn, fir eis mat Liewensmëttel ze versuergen, a virun allem un d'Jugend, déi un de Beruff gleewen an dee Beruff wäerten ergräifen. Et ass. Kee Geheimnis, ech sinn och ee vun deene gudde Konsumente vun de Liewensmëttel. Ech si kee Virbild, well ech wahrscheinlech och ze ongesond konsuméieren, ob dat Lëtzebuerger Produite sinn oder wéi bekannt och emol heiansdo Fastfood. Mir Pirate sinn awer der Meenung, datt et net un der Politik soll sinn, virzeschreiwen, wat een ësst, wéini een ësst a wéi datt ee soll liewen. Fir eis Piraten ass déi Fräiheet ganz wichteg, och wann een transparent dofir suerge soll, wéi eng Produiten ee benotzt an ësst. Lëtzebuerger Liewensmëttel hunn eng besser Qualitéit a Lëtzebuerger Liewensmëttel solle sech net op de Marché aloosse fir mam Präis matzehalen, well dat ass eppes wat een ni gewanne wäert. Et ass eng bewosst Kennzeechnung, déi muss stattfannen, eng Transparenz vun de Lëtzebuerger Produkter. Et ass deen eenzege Wee fir eis, fir dass mer d'Produkter un de Konsument bréngen. An dozou gehéiert och eng Verbesserung vun der Transparenz. Well heiansdo, wann een an de Supermarché geet, ass et awer e bëssen irreführend, Dann ass villäicht e Logo vun engem Lëtzebuerger Supermarché drop an dann dréit een awer villäicht d'Zoossiss ëm an dann ass e BE-Kennzeechen drop, wou d'Leit sech da geduet hunn, ah, eppes Guddes ze maachen a villäicht e Lëtzebuerger Produit ze kafen, well do dann den Design op Lëtzebuergesch ass, mee awer d'Wuer, déi dran ass, eng aner ass. Dat ass eng Transparenz, wou mer musse schafen an ech hat dat an de leschte fënnef, sechs Joer schonn öfters hei gesot, mir hätte gär QR-Code drop. dass ee ka ganz bequem noliesen, de ganze Produktiounsverlaf, denken dir un all Méigleches, well, also ech gesi jo elo nach gutt, mee och fir mech ass et ëmmer méi schwiereg, fir hannendrop ze liesen, wat iwwerhaapt an deene Produkter dran ass a wou se hierkommen, well ech mengen, d'Produzente schreiwen och ëmmer méi bewosst méi kleng. Dat selwecht an de Restaurant. Hautzedaags geet een an e Restaurant, et weess een net, ob een do e Lëtzebuerger Büfteck huet, en hollänneschen oder e belschen. Och do fir eis muss Transparenz kommen. Et muss ganz kloer an der Koart gekennzeechent sinn, wou datt d'Wueren hierkommen. Jo, déi eng Spaghetti kascht dann eben 10 Euro, mee mer wësse jo emol net, wou säi Fleesch hierhuet, fir seng Bolognese ze maachen. Deen aner, dee vläicht Lëtzebuerger Fleesch benotzt huet, dee verkeeft se op 15, 16 Euro. Mä da kommen, mir kennzeechnen dat och. An dat ass net nëmmen, datt mer déi kennzeechnen, wou Lëtzebuerger Fleesch hunn, mee mer mussen awer och déi kennzeechnen, wou kee Lëtzebuerger Fleesch hunn. Well do läit de Krux, well verschiddener kennzeechnen jo fräiwëlleg, mee dat bréngt der dann näischt, wann déi aner et net kennzeechnen. Dat selwecht an de Metzlereien. Oft geet ee jo mat guddem Gewëssen an d'Metzlerei. Et ass awer leider do oder bei ville Metzleren esou, datt een an der Théik guer net gesäit, wou d'Wuer hierkënnt. Do muss ech da soen, an de Supermarchéë sinn et der, déi op de Verpackungen zeguer schreiwen, ganz genau wéi e Bauer, wéi en Duerf et war. Dat ass virbildlech. Bei de Metzlereien ass dat leider net ëmmer ze fannen. An dat ass e Wee, wou mer och mussen Verbessere fir dass déi Transparenz hiergestallt ass, wann een lokal an d'Epicerie oder a bei de Metzler geet, dass een do och direkt weess, wou kënnt mäi Poulet, wou kënnt mäin Randfleesch hier. Dann Staat a Gemengen, also ech hunn de Mond fusseleg geschwat wéi ech deemools nach am Gemengerot war, dass mer an de Maison Relaisen an an de Crèchë solle méi lokal Produkter huelen. Ech krut ëmmer gesot, dat geet net, maache mer net. Dat ass awer eng Piste wou mer solle weider verfolgen. Ech weess, dass mer net all Produkter zu all Zäit kënnen hu fir d'Maison Relaisen an dat wat staatlech ass, mee mer mussen awer higoen an et op d'mannst probéieren. An mer mussen de Baueren et méi einfach maachen. Dir hutt virdrun d'TNS Ilres ugeschwat. De gréisste Problem ass d'Bürokratie an ech mengen, dat ass déi gréissten Herausforderung, wou d'Madame Hansen huet an och den Här Hansen an der Europa, fir dat ewech ze kréien, well et kann net sinn, dass de Bauer herno méi Zäit virum Schirm wéi am Stall verbréngt. An da muss de Staat och higoe fir eis Piraten souguer e Mindestpräis garantéiere fir datt de Bauer seng Wuer ka verkafen. A wann dee Mindestpräis um Marché net erreecht ass, dann ass et fir eis, datt de Staat muss agräife fir déi Wueren ze garantéieren. Dann den Déiereschutz. Deen ass fir eis immens wichteg. A fir eis ass et dofir och wichteg, datt Lëtzebuerger Produkter verkaf ginn, well mer der Iwwerzeegung sinn, datt wann Lëtzebuerger Baueren hir Produkter verkafen, do vill méi Déiereschutz dran ass, wéi wa mer dat aus dem Ausland bëlleg importéieren. Dann, Liewensmëttel sollen och op eis Gesondheet oppassen. Mir haten déi Diskussioun schonn dës Woch mat enger Motioun vun déi Gréng. D'Liewensmëttel dierfen eis net krank maachen. Mir musse ganz genau kucken, wéi eng Zousazstoffer datt en dra komme, wéi eng Medikamenter d'Déiere gesprëtzt kréien, wat en d'Baueren um Terrain uwenden. Immens wichteg, well dat mécht herno de Konsument krank, an ech mengen, dat wëll guer keen. Dann bei de Schoulen. Mir mussen do usetzen, dass vu jonk un d'Konsumente sensibiliséiert ginn, fir gesond Produkter an och regional Produkter ze huelen. A firwat net mat de Schoulen och emol kucke goen? Ech weess, dass bei eis ass, zu Rolleng ass dat elo e bësse méi einfach, de Bauer ass vis-à-vis vun der Primärschoul, do ass et méi einfach, mee firwat net emol an d'Betriber kucke goen an de Kanner dat direkt nobréngen. Dann eng ganz grouss Suerg, wou mer hunn, ass Mercosur. Mir gesinn, dat wäert de Landwirtschaftsmarché an Europa, och zu Lëtzebuerg, op d'Kopp geheien. D'Ëmweltbelaaschtunge si ganz anescht an déi wäerten och Weider steigen, wa mer de Mercosur sollten ënnerschreiwen. Et ginn och Etüden, déi besoen, dass 25 Prozent vun de Betriber an Europa, ech ginn dann aus, dass d'Zuel an Lëtzebuerg ähnlech wäert sinn, kinnten, virun allem déi Kleng, kinnte verschwannen, sollt Mercosur ënnerschriwwe ginn. Dat heescht, ech warne ganz kloer virdrun, Iwwerleet Äech nach eng Kéier, ob Der dee Mercosur do wäert matdroen. Also mir Pirate wäerten et net maachen, virun allem, well mer duerno, wann d'Betriber bis zougemeet hunn, ofhängeg sinn. Dann zur Liewensmëttelverschwendung, an do hunn ech eng Motioun matbruecht. Dat ass och en Thema, wat ech schonn an deene fënnf, sechs Joer öfters hei ubruecht hunn, an ech hoffen, datt ech bei der neier Regierung do op oppen Ouere stoussen, well et deet mer ëmmer wéi, wa mer Produkter hunn, déi nach gutt sinn, an déi ginn ewechgeheit, während mer op där anerer Säit Leit hunn, déi sech näischt kënnen Kafen fir z'iessen. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, déi bëssen an d'Richtung geet vum franséische Modell, fir hinzegoen, dass en d'Supermarchéë mussen déi Produkter, déi nach gutt sinn, enger Asbl zur Verfügung stelle fir Leit, déi sech leider net leeschte kënnen. Merci.